Менә быелгы бәрәңгеләр. Саз гына, хаман кипми. Менә үзе күп, үзе быел вак эресе булмас та инде. Ярар, шунсы черемичә торса, ашарга насып итсен. Менә минем бабам тан эшли. Әйе, карагыз әле. Тан мине сүгерсез инде бабайдан гына эшәтәсең дип. Әйе, шулай инде эшәтәм, Аллаһ шөкер. Эшәтмичә. Әби столойда эшли, кухняда. Әйе. Ой, менә көнбагышлар, әнә нинди матур. Ой. Дилә красоты. Көнбагышы булса ни? Быел әле кышларда ашарга килми, значит, өлгермәгән ул. Әйе, менә әле нихәл баласы бар. Әле теге җирдән дә кызыл бәрәңгене алып карарга кирәк әйбит. Карт. Менә аның участогы күп. Яра. Нитеп кенә ашарга черемичә генә торса, багы да тәмле әле аның менә кәстрүлгә салып пешердем дә, аннары сыйыр мае салып табада Җылытып, жарить итеп алдым. Менә бу башында пробага ала. Ә, монда да кызыл бәрәңге булмады әле. О, сас, сас. Быел безнең участок какой-то булды. Ну ладно, что поделаешь. Берничә булмый. Менә. А, кызыл бәрәңге зуррак. Менә зәре утыртмадык. Әле одинаково. А? Елда по половина ясыйдык без кызыл бәрәңгене дә. Быел бер генә тирәк. Елда дүртәр-дүртәр биш. А? Әй, каралды ул да, сорты бозылды да, шуның өчен утыртмадык аны икенде. Әй, сатып алып утыртырга кирәк. Быел обязательно нисән сау булсак, бөтен сорт кирәк. Все. Потому что бетте. Бәрәңгене бару сортын. Ярар. Вот болса черемәсен генә инде хәзер булганы шупала салып нитергә дә була. Э, бәрәңге бит инде. Э, Ана. Нәре аның быел җире дә бит ачкылы булды безнең. Әллә нәрсә шәде. Шуның өчен шулай инде. Әйе. Менә Викторияләр чистарылмаган әле. Менә мыланна әле чүпләре белән утыралар. Әбигә инде бу берәр көнне кабынып китсә би. Матуры. Эшсә бер гытыр. Алла бирсә. Менә шулай иттереп, эш күп әле, дөнья эшләр. Ярар. Дөньялар тыныч булсын. Илләр сугышлар булмасын, тәмне борчарга насыйп итсен, булганына канәгать. Ә бит карт. Тегендә кушка чыкты мәле тагын. Әйе. Әнә цветная капусталар утыра, чәчәкләре юк, кәбестәләре юк. Утыралар алар красота булып. Әйе. Үстеләр, үстеләр. Яра. Ниттерме? Менә бу җирдән дә карал корт ни чигрәк икән. Монда сабагы э, ниткән корыган. Шул җирдәрәк. Уртадан. Бөтен җирдән казып куйсам, бәлки кибер күбрәк. Кипмиме? Мысын да юк совсем. Ике бәрәңге дә юк. Саз арасыннан табырга. Ай, Алла. Бу бер атна торса, танцимит булыр микән? Кем белгән инде ди.

Кайбер кешеләрнең әле бөтенләй әйтте. Бәрәңгеләренә кадәр кырып төште. О, бер бәрәңге. Аха, бер. Бер зур бәрәңге. Яраш. Менә чәчәкләр синеләр ничек матур булып кескене утыралар. Әйе. Юк. Булганны Ходай тәгәлә ашарга исән бисен. Менә виноград, әнә. Әнә. Бу, о, монда әле зур бәрән бит күрдең син. Какой-то. О. Ярар. Исәнлек белән. Яшәргә ашарга исән. Булганына канәгать ит. Әле монда эш күп аны. Бөтен круговой. Эшләргә дә эшләргә. Әй. Балалар. Ә? Сирәк-сирәк дибез дә, бу квадрат әтиләр. Бар-бар үзләренчә. Ә.
Булса була икән инде, зур булса, сирәк булса да, янәшә булса да, яралса, үссе була инде. Әйе. Әйе. Менә. Ярар. Әле балалар да төшәбез. Кочан әни оласыз дип яттылар. Менә минем ачы переселем. Круг, круг, әнә, карагыз О, ни хәтле ул. Аның кебек ачылыгы. Мин моны былтыр бер хатыннан сатып алган идем, 5-7 итеп. Хәзер үзем үрчеттем. Ана, ана, нинди, карагыза. О. И чәчәкләр менә монда. Ана, болар Чәчәк матур булып утыралар инде алар. Болар лар барту ухут кирәкме? Әрсез ниләр менә әле суы беткән икән су. Сиптермичә яттым яңгырга туктаганына яңгырны. Ә нәрсә багыр? Килдеңме? Әй, ярый хәзер колбаса бирәме сиңа?

И, менә, ой, нинди матурлар алар. Мен аларны шундый яратам. Вообще, андагы вот астры күп, шундый чәчәге. Куе, шундый, менә. Красота, красота. Эй, о, Менә. О, әнә. Карамелеш. Менә, карагыз. Ул карамелеш тоже файдалы. Менә, карагыз әле. О, тәмне дә, И давлениене төшерә ди. Менә моны. Менә җыер баласы бар инде вакыт тими хаман. Әй, әнә, кара миләш. Давлениене көнгә 5-6 ашасам бик файдалы ди. Ярый. Мені карап баручылар, миңа язылучылар, подписчикларым. Пока-пока. Менә бу видеоны карагыз әле. Әйе. Хәерле көннәр, хәерле сәгатьләр барыгызга да. Ага, матур тормышлар. Менә караза монда ничек иешелеп. Былтыр булмады ул күп. Быел менә күп булды әнә. Ишлеп, ишлеп. От, откан да үскән әнә. Әйе. Ел саен күп иттереп бирми үзе. Биш алты, биш Былтыр инде чыгарып кына түктек, ике чиләк җыйдык та киптердем дә мен балконда. Чыгарып бәрдек. Менә шул ярый алмага кушабыз компот ясаганда. Цвет үзгәртә, алманың тесе юк бит. Менә шулай иттереп, хәерле көннәр барчабызга да. Исән-имин, озын тормыш, гомер Исәнлек белән яшәргә насыйп итсен барыбызга да, барыбызга да.